Mukni baala hin qabne yoom bareedu hiriyaa waliin bareeddi. Saniifuu wal biraa deemtanii wal fakkiftanii Nasruun takkaa eegati biraa deemte gammachuu hin arganne. Manni keenyaa fi manni gololchaatilleen addaan fagoodhaa xiqqishoo. Nasrulleen gaa imal taa'ee ture kun isa biratti imal taa'ee. Gaa namni irrani nu bira dhiisee kute kan numa hamaa san gartee. Namaanillee gabbeetillee namaan wal arkutti hin jiru. Waa hundanumaan dagaa malee nama bira gahuutti hin jiru. Qormaateenis haala keessa jirtu hin qabdu. Furmaata jechuun nama qabamee harka namaa jiru murjimoota harkaa ni baati emi ni baati. Abshiir furmaati teenya ni baataa si cinaa dhaabbanna. Kan nu hamaa san kan akkas nu tolu godhe san nu bira dhiisee nu biraa kute. Hammaatus tolu waan fedhe yoo nu godhees arra waan nu dhoysine hammeenya kana keessa jaartiin isaa maraatte kana keessatti Gaa kunu har'a isaan na bira jira anas kullee manan jiru imal taa'ee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota kiyya fayyaa qabdanii jirra jirtu jecha alhamdulillahi nagaan qaba isinilleen fayya qabdanii isiniin jecha salaaminni kiyya gaa qilleensarraan isin bira haa ga'u isiniin jecha Akkasuma garuu alhamdulillaahi wartalleen dhuftee jirti gololchalleen dhufee jira gammachuu guddoon qaba. Baga nagayaan dhufe abbaan bilaal baga nagayaan dhufe haati bilaalilleen baga nagayaan naa dhufte anaa dhufu baga dhuftanii. Haa galatoomtu gaa biiftullee shoororkaa dila san nurra keessee intala lafee qabdu ta shanyii lafee barbaadan jechuudha intalti tun jechuun biiftuun haa galatoomtu isaanillee simattee keessummeessitee manallee gootee fi maashaallah aleeka. Galatoomi galatoomi siin jaa biiftuu teenya akka mataa kiyyatti eh, shoororkaa fi daadarkaa amma dura keessa kuttan san hundaa irraanfattanii obbolooyyan walii taatanii wal qubsiiftanii wal dhufuu keessa oduun natti gama na gammachiise jechuu kiyya na- na gammachiise anilleen gaasanumaafuu ana silaata isaan kanallee simattee keessummeessitee Isaan kanneen abbaa Bilaalii fi haadha Bilaalillee biraa fidullee ana. Laakiin akka san hunda hin taane anillee rakkoon narra jira. Dasiin narra dhukkuba. Dasiif ijoollee tijaan adda eegaa. Dasiin haala haala dur hin qabne na baaftee jirti. Dhukkubni siidaa hanga duraatillee wayyaadha basiixaa. Naamiif beeyti keessatti ogguun loleenis ogguun itti tuffadillee hin beeyti. Amma laakiin waaniif beekumsaa keessa hin jirtuuf wallaaltee jirti. Tanamaa keessaa baatee jirti. Itti haasawitullee hin beeytu dasiini. Too mataa sii samtuu yaa obboleeyyan kiyya mashquula na godhee mashquula illee mashquula addaa keessaan jira ilmaan kiyyaa fi dastuun adda eegaa mana kana keessatti sii dhiiseen deemu ilmaan bira dhiiseen deemu wallahi isanumaan mashquula na godhe malee arra silaa akka obboleeytiin tiyya wardaan dhuftetti haati bilaal naa dhuftetti ana silaa tatasgabbeessitee simatte isii tana biyya tana sanaa keessa dhufuudhaaf ta'e namni isii qubsiisu anaa laakiin bakka tiyya hunda ta buute bakka tiyyallee hulee tiyyallee namni irraa cufe biiftuudha biiftuu naa galatoomtu baganan anillee gammadee nutillee koba turre yaadni keessanillee hodduu nu afaan facceessee maaliif hodduu waan wal jaalannuuf obboleeyyan akka obboleeyyan wajji waan jiraannu sii fi nasruun faan hodduu akka obboleeyyanittillee akka saahibattillee yaman kana keessa na'am wajjin turtanii Mukni baala hin qabne mukni baala hin qabne yoon bareedu hiriyaa waliin bareeddi. Saniifuu wal biraa deemtanii wal fakkiftanii nasruu takkaa eegati biraa deemte gammachuu hin arganne. Akka nagaa kun uummanni kiyya kun majlisni waan ulaa afaan ala kara shaaraa gaxaanuuf jecha ijoollee arabaati ala kanaayis kubbaa taphatu jira daawwattoota kiyya. Tanumaanuu isiniif ibsuu kiyya gawuu gawii kubbaadaa tana. Alhamdulillah Saabi Nasruutilleen deebi'eef baga nagaan deebi'e Nasruulleen gammachuu guddoo qaba gam akka obboleessi isaa dhufetti odduu gammadee jira takka naati gaa shoorarkaa gaafa keessa dabarree isa hunda gaa nuti alhamdulillah kophaa teenya keessa dabarree silaa har'aan tananillee nu bira jiraatee odduu beete abbaan bilaal waan nu bira jirre dachillee nutillee nutti adiyoomte laakiin alhamdulillah takkallee keessa dabarree jirra nutillee ni nasruun akkuma kophaa isaa akkuma kophaa jiru kanaani Hundallee injifatee irra aanee dila kan naannoo irratti shoora kubbaa nu kubbaa taphata sanillee bira kunnee jira alhamdulillahi rabbiif galanni haa gahu. Arra silaa inni nu bira jiraatee nutillee nallaanuu gamtaa takka roorroo dila san kophaa teenya dhuunfannu jechuuf hin ja'a. Waan nan godha waan namni naman godhin na godha kan naanii arrallee mashaaqilli miciyyoon fayyaa dhabdee kunillee sababa kan naa dhufee daawwattoota kiyya ni beektanii. Har'a eeboon beektoota namaa keessa hin jirtu. Eh, Itti haasawtu illee hin beektu. Jechuma namaa hanga duraan as keessatti illee fahamtu waan fahamtu hin qabdu. Itti himtus sirraan fudhattu. Ta namaa keessa hin jirtu. Gaafuu nu alhamdulillah san hundaan mashquula na godhe malee anillee silaarra namuma deemee Mana isaanii bakka isaan jiran biiftuu fi wardaa wajjiin gammachuu taa'ee isinii maree wallahi viidiyoo kaayyadhee silaan isaan bira dhaqee viidiyoo kaadheetumaan gammachuu isinii maree isin garsiisaa jechuudha laakiin gaanis waan mashaakilli kun narra jiruuf miciyyoon narra dhukkubsattee ilmaanii natti eegu mana natti eegu karaan dhaquun qabu dukkaanatti illee gabbee waa sila akkaan gammachuu tiyyaan sila wardaa fi biiftuu fi abbaa bilaal bira dhaqeetiin wallahi viidiyoo kaayyadhee isinii mara ture Laakiin akkaan mana kiyya keessaa gad hin baane. Dasiin narratti jiru hin qabdu. Ka Rabbi beekuun na beeka. Ibiddan dasiidhaa hodduu jabaattis, ni ulfaattis, nis ni tumamna. Mana kana keessatti darsaa nuyi dabbuuqaa waan nun tumneen hin qabdu. Amma fata namaa keessaa baatee jirti. Dasiinif hin beektu, itti himanis hin beektu. Waan takka keessa hin jirtu. Sanumaan mashkuula na godhee mana kiyyatti gaarra gammachuu isaanii kunoo ol bahee daawwattoota kiyyaan isinii maree. Akkasuma gaa kunoo roobni illee nama kanaa tiitiif jira. Har'a sanaa gaa rooba jira roobni.

Kan nu hamaa san kan akkasumatti nu godhe san nu bira dhiisee nu biraa kute. Ellaanuu akkuma fedhe illee ta'ee qubni kun tortore jaanii abbaan quba kana waa firraa muruu hammaatus tor waan fedhe nu godhees arra waan nu dheessinee ammeenya kana keessa jaartiin isaa maraatte kana keessatti nurraa duudan gallee dhufee dawallee waliin tiraalanii raashadii dhamoo maal jaaniin beekoni deemanii itti bitanii sarillee irra kaayanii takka meetittuma sharafaa jira. Gaa kunu har'a isaan na bira jira anas kullee mana hin jiru imal taa'ee jira manachaa bisan tastuu bira jira miciyyoon halkanii guyyallee hanga duraan shilim jettullee hirriibaan qabdu tiyyaafuu taniin keessa jiru rabbumaan na beekaa ollaa kana gabbahuu hin harkadhu dukkaana dhaquu hin harkadhu akkaanti jiru anaaf rabbi bichaan na beekaa du'aa'ii naa godha na cinaa dhaabbadhaa rabbiin si haa fayyisu naan jaada waa hundanumaan dhagaa malee naa bira gootu hin jiru takkanaati gaa qormaateenis haala keessa jirtu hin qabdu Furmaata jechuun nama qabamee harka namaa jiru murjimoota harkaa ni baatee mi ni baati abshiir furmaati teenya ni baataa si cinaa dhaabbanna tanuma keessa osoon jiruu inshaa Allah ta'uma dastuu tan keessa osoon jiruu si cinaa dhaabbachumaaf teenya immoo warri akkana si godhe kana wallaahi hubillaahi osoon harke anuu hin dhiisu ni jiranii sanuma tana keessa jiranii wal harkuuf teenya guyyaa rabbii wal afaan nu fiduu dhufa warra akkana nama godhu gaa daawwattoota kiyya wallaahi hubillaahi nama rabbii sodaannu baalagee namaati Guyyaa viidiyoo maree ture Nasroon viidiyoo isaanii maree ture silaa viidiyoo san eega maree booda isaan bira dhaqa wanni waan san hunda isaan irraa imala san irraa isaan bise Nasroollee dhukkuba dasiiti dasiin nutti hammaattee dasiin bas takka nama beektu eega kannaa na bira dhiiseeti kannaa na bira dhiiseet golacha bira kutee amma kannaa na bira jira akkasuma gadaa wattoota kiyya kannaa na bira dhiiseen na biraa kutee waa'ee furmaateedha. Mudhii hidhannee dhalaa fi dhiiraan baanee waan kana firraa qabu qabna, firraa dhorku qabna. Nasruun tanaa miti, ta amma duraatu ka kophaa eessaa jiru ka nam takka bira hin jirre, ta kannaan na godhe sanuu irruma aanee tanarree injifachumaaf teenyaa irra aanna. Akkasiiti egaa daawwattoota kiyya du'aa'ii naa godhaa na cinaa dhaabbadhaa dha. Inshaa Allah isinlee Rabbi naa fayyisu du'aa'ii naa godhaa.